Roj baş şagirtno hûn çawina hûn baş in. Cara dî vîdeo me çêkir me hingî pênc tîpê xwe me lê veger ji war çêkiribû hûn zanin em giha bûn kîja tîpê kî ji we zanê Kanha mê pebra va tîpê xwe mê li bîra xwe bênin ji bo em tîpê xwe yê nû bibin baş e dêl tîpa a B

ya mezina û ev jî tîpa şa ya biçûk e. Hûn zanin çawa binivîsin ne? Erê herbijî ji we re hûn jê hatîna. Me got ev tîpa şa ye. Tenha me mînak ne ser tîpa şa bêjin. Peyva dewerê Şêrîn. Şêrîn tîpa şal ku dê hatiya? Destpêkê de hatiya, erî rast e, hirbijî ji we re. Tîpa şa destpêkê de hatiye Şêrîn. Û çi jî? Şoreş. Şoreş tîpa şa ji xwe destpêkê de jî hatiya û talî de jî hatiye. Mane wilo? Erê rast e. Û mirîşk? Mirîşk, tîpe, şal ku dî hatiye? Nîvî de hatiye ma ne wilo? Mirîşk. Hûn mirîşka nas dikin ne? Erê. Erê bêjî ji we re. Ev tîpa şa bû. Peyî re çi tîp tê? Kî ji we zanê? Tîpa ta, herbijî ev tîpa ta ya, ta ya mezin û ev jî ya biçûk. Tenha em ê pevre tîpa ta bindîsin. Ta ya mezin û ev jî ta ya biçûk. Tenha mînak namê bêjin. Weke tirî. Tirî tîpa ta li ku dê hatiya? Destpêkê de ya? Erê rast e her bijî destpêkê de tîpa ta hatiya. Û û tî û tî tîpa ta nêvî de ya erê rast e her bijî ji we re me got û tî çi ya û tî kewî ya dê min cilê xwe pê kewî dikin we nas kir erê û helbest helbest tîpa ta Talî de hatiye ma ne wilo? Erê, helbest, tîpa ta, talî de hatiye. Erê bijî ji we re me got ev çi tîp bû? Tîpa ta bû. Ev tîpe, ev çi tîp e? Kî ji we zanê? Tîpe i. Ev tîpe i ya mezin e û ev jî tîpe i ya biçûk e. Hûn zanin binivîsin ne? Erê, her bijî ji were hûn çi jê hatîne. Tenha mînak na weke du. Du. Yanî du du. Tîpe i talî de hatiye ma ne wilo. Û gul jî. Gul. Tîpe i nêvî de hatiye. Erê rast e, her bijî ji were. Me got ev çi tîpe? Tîpe i her bijî ji were. Û ev çi tîp e? Kij bizanî? Tîpa û her bijî. Ev tîpa û ya mizin e û ev jî tîpa û ya biçûk e. Her bijî ji we re hûn zanîn binivîsin ha. Tenha mînak nemê ser tîpa û bêjin. Ûr, ûr. Tîpa û destpêkê de hatiye ma ne wilo? Erê rast e. Brûsk, brûsk tîpa û ku dê de hatiya dinîvî de ya. Erê her bijî. Tîpa û dinîvî de hatiya. Dûman, dûman tîpa û dinîvî de ya. Her bijî ji we re. Me got ev çi tîp e? Tîpa û. Beyra çi tîp tê? Kî ji we zanê? Hûn zanin ev çi tîp e? Ka ji min re bêjin. Ev tîpa va ya. Her bijî. Tanha wî pevre tîpa va binivîsin yella. Ev tîpa va ya mezin a û ev jî tîpa va ya biçûk a. Mêzî çi hesan hokarî binivîsê tîpa va ma ne wilo xweş e. Tîpa va. Ka mînakina ser tîpa va me bêjin. Ka navê hevalina we tîpa va tê de heye kî ji wan? Kîjan e vala wa? Êva, êva her bijî tîpa vat nêvî de hatiya. Erê. Û navê hevalka we ya dî jî tîpa vatê de heye. Kîjo zanê? Mîrav, erê rast a, her bijî ji we re. Mîrav, mane tîpa va talî de hatiye, mane wilo mîrav? Erê, her bijî ji we re. Û vîn, vîn tîpa va Destpêkê de hatiya. Her bijî ji we re. Vî tîpa ve destpêkê dê. Me got ev çi tîpe niha? Ev tîpa va ye. Her bijî ji we re. Hûn çi jê hatîne? Em niha em ê va li pênc tîpê xwe hûn ê serlênûsa xwe binivîsin û sûretkî wênekî jêr bigirin û ji me re bişiyênin. Baş e? Ka niha me dîsa wa li bîra xwe bênin. Tîpa şa ta ı u va her bijî ji wera her bijî ev tîpê wena û nisir lê nûsa xwe binvîsin û her bijî ji wera û saeta we xweş.